Biz halypalar atly gepleşikler tapgyrymyzda, Türkmeniň aýdym-saz sungatynda. Teatr, kino sungatynda ymykly yz galdyryp. Türkmen sungatynyň şeýle-de medeniýetiniň pajarlap ösmegine. Özüniň zehini. Ukyby. Başarnygy bilen önjeýli goşant goşan halypalar baradaky. Gepleşikleşdirer. Diňläň. Lezzet alyň. Diýen janym ejiz ýerleşdiler. Biz öz medeniýetimiz we sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza guwanmaga haklydyrys.

Halypalar atly aýdym-sazly gepleşikler tapgyrymyzda şu gezekki-de Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň ýaşaýjysy, Etrekli bagşy sazandalaň döredijilik ýoly barada gürrüň berýän Mukamly ömürler, pederleň söhbedi atly kitaplaň awtory, şahyr, sazşynas, mirasgär Mämmetgurban Geldiurbanowyň Türkmen aýdym-saz sungatyna öz ýoluny goýan ussat bagşy, Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulowyň köpgyraňly döredijilik dünýäsi barada gürrüň berýän Ussat halypany ýatlap atly ýatlamasyndan üçünji gepleşigi eşitdirýäs. Diňläň dynç alyň, gadyrdan diňleýjiler!

Bogazyňdan gaýnap çykýan owazlar, göýä dagdan inen buldur çeşmedi. Şol owaza maýyl bolan kişiler kenarynda hatar-hatar düşledi. Onlap, ýüzläp suwsan teşne ýürekler gözbaşyňa gelip dyza çökdüler, Aýdymdan dolduryp berdiň pyýala, halaýyklar üýşüp başa çekdiler. Tirsegine galdyrdyň çaňly şahyry. Ýanyp bişdiň bibi gyzyň yşkynda, magşuga gowşuryp aşyk Tahyry. Alma bilen atyp urduň köşgünde. Barha joşdy aýdymlaryň bulagy, Bahar joşan eziz etrigiň ýaly Aýdym paýlap, külli türkmen iline Diýdirdiň ne ajap ýol, nur berdiň ýoly. Sadalykdan saňa taý gelen many, Ýadymda ýylgyryp salam alyşyň. Degişerdiň. Biz-ä bir çopan bagşasy. Çopan deý sadadyr dutar çalyşym. Hawa, sen sadadyň çaga mysaly. Hudaýam halarmyş sada kişini. Bi türkmene ýene Hudaý ýetirsin.

Hawa. Nurberdi halypaň saglyk ýagdaýy barha peselýärdi. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň güýz aýlarydy. Has takygy, bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň on üçünji noýabrynda telewideniýede Nurberdi Gulfoň ilkinji şägirdi Aşyr Gurbanowa Türkmenistanyň at gazanan bagşysy diýen hormatly adyň berilýändigi barada Prezidentiň Permany okaldy. Bu şatlykly habar Etrek etrabyna ýyldyrym çaltlygynda ýaýrady. Biz haýdan-haý Aşyr bagşyň öýüne jaň etdik, emma jogap bolmady. Gijräk öýe jaň geldi, alsam, Nurberdi halypa. Ol saglygamanlykdan soň, Dostuň hormatly ady gutly bolsun diýdi. Menem ony ilkinji şägirdiniň hormatly ady bilen gutladym. Nurberdi halypa maňa aşyr bagşa jaň edendigini, jogap bermändigini ýaňzytdy. Men oňa aşyr bagşyň Gyzylbaýyr daýhan birleşiginde sapardadygyny aýtdym. Aşyr bagşy hormatly at mynasybetli bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň ýanwar aýynyň dördüne-bäşine toý sadakasyny berdi. Eli dutar tutup, aýdyma hiňlenýänleň bary toýa üýşdi. Nurberdi halypa bagşy, Akmämmet Nurmämmedow, gaýry şägirtleň ählisi üýşürilip sadaka berildi. Agşam bagşy aýtdyryldy. Şo toýda-da men bagşylara baýrak tutýan beýemçi boldum. Ilki şägirt bagşylar Gulmergen, Ataş bagşy, Amangeldi, Garahan bagşy gezegini sowdy. Soňra Akmämmet bagşy hoş owazyny dutardyr gyjaga garyp diňleýjilere paýlady. Iň soňunda halypa, ilkinji şägirdiniň hormatly adyna guwanyp,

Sotoý meň Nurberdi halypa bilen sowan iň soňky toýum boldy. Şondan soňra ilki men näsaglap, welaýat merkezindäki hassahana düşdüm. Menden soň saglygy has ýaramazlaşyp, Nurberdi halypa hassahana düşdi. Men oň hal-ýagdaýyny iki-üç gezek jaň edip soradym. Soňra halypany öýüne Etrege getirdiler. Bi bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň mart aýynyň aýagydy. Nurberdi halypany häli-şindi baryp soraýardym. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň birinji maýynda welaýat möçberinde Nurberdi Wulfuň ýetmiş bäş ýaşyny bellemek barada karar edilipdi. Uly toýuň çakylygy çar tarapa ýaýrapdy. Uly at çapyşygy bolmalydy. Emma halypaň ýagdaýy günsaýyn peselýärdi. Etrabyň belli lukmany Gulluk Garryjaýew bagşa gözegçilik etmek üçin goýlupdy. Şo toýda uly dabarada men halypaň durmuş ýoly barada çykyş etmelidim. Men häli-şindi baryp hal-ýagdaýyny sorap, halypa bagşydan maglumat alýardym. Ol her gezek meni Hä, geleweri Bally diýip, güler ýüz bilen garşylardy. Anyk maglumatlary aýy güni bilen bererdi. Ol maňa şeýle sargyt ederdi. Äý Pally. Eger bolmaz iş bolaýsa, men sebäpli toý ýatyrmaň. Men aýdym-saz bilen geldim. Aýdym-saz bilen-de gideýin. Soňky gezek ýigrimi sekizinji aprelde günüň soňunda soramaga baramda, Daşynda hossarlar üýşüp otyrdy. Salamymy bagşy däl-de, başgalar aldy. Men oň göni öňünde oturdym. Halypa gözlerini ýumup ýatyrdy. Birden gözüm çala açanda maňa nazary düşüp, Malla senmi? diýip, Ýene gözüni ýumdy. Bi bilen bir-birimizi iň soňky görüşimiz boldy. Men halypaň ellerini gezekli-gezegine owkalap, goňur dutaryň unç perdesini yzarlap, ençeme toýlarda halka şatlyk paýlan bu barmaklygyň mejalsyz galanyna gaty hapa boldum. Toýa bary-ýogy iki gün galypdy. Men gaty tukat bolup öýe gaýtdym. Etrek şäherçesine çar tarapdan ýüwrük atlar gelýärdi. Oba arzyly myhmanlardan dolupdy. Emma Nurberdi aga ýetmiş bäş ýaşynyň arzyly toýuny görmek nesip etmedi. Ol maý aýynyň birine geçilýän gije sagat birlerde gözlerini baky ýumup, ýagty jahan bilen hoşlaşdy. Birinji maý güni ertir irden biz Aşyr bagşy bilen bagşyň ojagyna bardyk. Öýle namazyndan soň märeke bary üýşüp, halypany iň soňky ýoluna ugratdyk. Men Nurberdi halypa bilen köp toýlarda, meýlislerde, üýşmeleňlerde boldum. Kyrk ýyla golaý ýagşy gatnaşykda bolup, aýdym-saz älemine ulaşyşy barada oň öz dilinden magnit lentasyna ýazgy etdim. Gadyrdan diňleýjiler, gepleşigimiziň şu ýerinde ussat bagşy Nurberdi Gulowyň radiomyzyň ses ýazgylar hazynasynda saklanýan Nä bilsin diýen aýdymy diňläliň. Soňra gepleşigimizi dowam ederis.

Men oň başdan geçirenlerini bir gezek däl, iki gezek däl, köp gezek ençeme sowallar berip diňledim. Ýöne şolaň ählisi ýadyma düşüp, hakydama-da gelip duranok. Näme-de bolsa hamyr ujundan petir diýen ýaly ýadyma düşenlerini ýazyba geçirip, Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulow barada bilýänlemmi geljekki nesillere ýadygär goýmagy parz hasapladym. Nurberdi halypa radioda bolsun, telewideniýede bolsun, toý-dabarada bolsun tapawudy ýok. goşgyň dogry aýdylmagyna örän uly ähmiýet bererdi. Käte öz ýanyndan käýinip, gaharyny daşyna çykaranyny duýman galardy. Laýta-da, Gurban şahyryň Keýik han diýen goşgusyny ýoýup, kimsi Keýik han, kimsi Keýkil han diýip aýdanyna gaty janygyp şeýle diýerdi. Bu goşgy Etrepli Gurban şahyra degişli. Gurban şahyryň Çowdur bagşyň döwründe Garrygala sebitlerinde ýaşan türkmenleň Eýmir taýpasyndan bolan Nagdanly diýen adamyň maşgalasy bolmaly. O maşgala myhmansöýer bolup, Çowdur bagşyň, Gurban şahyryň gonak düşen ýeri bolupdyr. O zenanaň ady Keýik bolmaly. Şahyr oň adynyň bogunyny goşga laýyklamak üçin yzyna han diýen sözi goşup, Keýikhan diýip alypdyr. Emma ony dürli hile edip üýtgedýärler. Oň aňyrsynda şahyryň azaby, zähmet çekip il halar bolan Keýik eje ýatyr ahbetin diýip, nägilelik bildirerdi. Gurban şahyrdyr çowdur bagşyşa öýden iýen duzun haklamak üçin birsi goşgyn goşup, birsi aýdym edip, ýadygärlik hökmünde ile ýaýypdyrlar. Dogry aýdylsa gowy boljak Bally diýerdi. Gadyrdan diňleýjiler, geliň gepleşigimiziň şu ýerinde Nurberdi Gulfyň

Ol maňa şeýle gürrüň bererdi. Men bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylyň bahar aýlarynda Esenguly etrabynyň Şahman obasynda çarwadaryň maşgalasynda dünýä inen. Biz bir eneden-atadan sekiz çagadyk, ýagny alty gyz, iki erkek oglandyk. Meň çagalyk, oglanlyk wagtlam şo ýerde. Bar yzynda geçdi. Gar işim guzyny getir, goýny gaýtar, oduny öwüt. Garaz, çarwaçylygyň tükeniksiz işlerine gümra bolup, hojalyga kömek etmek bolupdy. Çarwa obalary merkezleşdirilýärdi. Aň-bilim mekdepleri açylyp başlady. Mal yzynda bolsak-da, çagalara bilim almaga üns berilýärdi. Hatda ýaşulularam ýygnap olara aýratyn hat-sowat öwredilýärdi. Ine biz şeýdip, kä goýun üstüne gaçgaklap, käte doly gatnap hat-sowat öwrendik. Indi okap-ýazyp bilýärdik. Şo wagtlar oba arasynda meň eşidýän aýdymlam, esasan, beýik akyldar Magtymguly Pyragydandy, Görogly eposyndandy, Baýram şahyrdan, Budaýlyda ýaşap geçen Döwletmämmet Balgyzyldan hem Zöhre Tahyr, Şasenem Garyp, Saýatly Hemra ýaly dessanlardanmy, obada öwrenen aýdymlarmy mal yzynda her dürli heňlere salyp, çöp-çalamlaň düýbünde irginsiz gaýtalardym. Haýsy heňde täsirli bolup gulaga ýakymly gelse, şondan soň indiki aýdyma geçerdim. Sebäbi mende halypa ýokdy. Maňa eýt-beýt diýer ýaly bagşy ýokdy. Men Sarpdan diňe öz erjelligime, yhlasyma, irginsiz zähmetime daýanmaly bolýardym. Bide aňsat düşmeýärdi. Her näçe kyn düşse-de, bu ýoldan dänmejegim çynymdy Bally. Üstesine dädem pahyram meň bu ýola düşmegime begenmeýärdi. Käte asyryndan Döwletliň ogul-gyzy taýak alyp koýa gider, bidöwletiň ogul-gyzy tamdyry alyp toýa gider diýip azar berýärdi. Her niçigem bolsa, mal yzynda mazaly türgenleşik geçip, birnäçe aýdym öwrendim. Deň-duşlarymyň üýşmeleňi indi mensiz geçmeýärdi. Bir gün gijräk toýdan gelsem, dädem öýde şo wagtky goňşymyz Saparlal Ämädogly bilen gümür-ýamyr edip oturan eken. Men gelemden dädem Nireden gelýäň diýip nägile heňde sorady. Men toýdan diýemde, dädem ýene azar berip maňa igenip başlady. Şonda Sapar aga meň arkamy tutup, Gulmergen, Sen Nurberdi jana biderek azar berme. Her bir zadyň sakasynda Beýik Biribaryň özi durýandyr. Belki ony gudraty güýçli Allaň özi bu ýola salyp ýörendir. Sen oň ýüreginde dyňzap duran dagyň sili ýaly aýdym-saza bolan höwesiniň öňünde durup bilmersiň. Onsoň-da aýdym-saz adam ata döräp bardyr. Türkmeniň öýde zenanasy. Gapyda bedew aty, dulda goňur dutary, oljukda gor küýzesi bolmalydyr. Bulaň bary mukaddes zatlardyr diýip, Mazal daşyna geçip, maňa igenmesiniň ýerliksizdigini oň aňyna guýupdy. Çarwa mallaryň näçe maly baýlygy bolsa-da, bir özünden önmän köp alada goýup ýetmeýän zady, golla däne düwürdi. Oň üçin Hywa ýa-ha etlik mal, ýa-da ýyly egin-eşik, içmek, çarykdyr dolak naryň gabygyny alyp gidip, bir ýyllyk iýjek çöreginiň dänesini getirmeli. Şu alada mallaryň kellesinden hemişe çykmazdy. Böwürde däne azalanda, dädemiň dünýäsi daralardy. Hiç ýerde satylyp duran däne ýokdy. Ine-de, bir müň dokuz ýüz otuz sekizinji ýylyň tomsunyň soňy. Güýz golaýlanda bir gün dädem meni ýanyna çagyryp, Oglum Nurbert jan, öýde açlyk ýöwselledi. Biralaç etmeli. Sen öýdäki buhar telpegi alyp gidip, däne çalşaýsaň diýdi. Men dädemiň aýdyşy ýaly däne-düwür gözlegine çykyp, ýol söküp, Mada oba geldim. Şo ýerde uly aýal doganym Gurban ejekem bardy. Adamsyna Babagylyç diýerdiler. Bu obaň köpüsi diýen ýaly ejemiň garyndaşlarydy. Heň daýylamdy. Ejekemiň öýüne gelemde, daýylam Şagylyç, Amanrejep, Derýabeg, Gurbanmyrat dagy gelip salamlaşdylar. Meň näme maksat bilen gelenimi diňläp, o söwdaňy soň eder ýörersiň ýegen. Saňa aýdym-sazdan habarly diýýäler. Aýdym eşitmän ýörenimize esli wagt geçdi. Sen bize şu gün aýdym aýdyp berseň diýip, geçdiler daşyma. Hawa, men bialaç razylaşmaly boldum. Şeýdip, çagyryş daýym bir kiçiräjik dutar getirdi. Ynha meň dutary ilkinji gezek elime alşym şol. Şeýdip ähli barymy-ýogumy orta goýup, gijäň ýaryna çenli aýdym-saz etdim. Aýlam menden razy bolandyr-da. Şo ýyl madawlylar Eýmir diýen ýere düme bugdaý ekip, her zähmet güne bir çuwal bugdaý alypdyrlar. Böwürleri doly gyzylja bugdaýdy. Aýdym-sazdan soňra ertesi iki düýäni ýükläp, daýlamyň biri ýanym bilen şahmana tarap ugradyk. Men dört çuwal bugdaý bilen öýe barýardym. Bir çuwalda ýüz-ýüz otuz kilogram bugdaý ýerleşýär. Men ýolda daýyma öýe baramyzda dädemiň berjek soraglaryny aýtdym. Dädem bizden beýle zat hantama däldir. Ol çaý-suwdan soň ugur haýyrly, ugruň nirä, ýüküň näme, belki däne satýansyň diýer. Şonda ähli syry aýdarsyň diýip tabşyrdym. Şeýdip biz Şahman obamyza gelip, gapyda iki düýäň ýüküni ýazdyrdyk. Şonda dädem çak edişindenem köp gelen dänäni görüp, maňa soragly nazaryny dikdi. Çaý-suwdan soň dädem şo soraglary berip başlady. Şonda daýym ähli zat düşündirdi. Dädemiň ýüzünde şatlyk alamaty, maňa guwanmak ýaly çäksiz begenç peýda boldy. Ol özüniň çuň begenjini, maňa bolan guwanjyny şeýle sözler bilen tamamlady. Oglum Nurbek jan, eger orta çykyp, il-halkyň göwnüni awlap bilýän bolsaň, menden-de rugsat. Ýoluň ak bolup, ýoldaşyň hak bolsun. Alla seni öz penasynda aman saklasyn diýip, maňa ak pata berdi. Meň ilkinji görüp diňlän bagşylam Hojalardan Sapar Mämmet bagşy, Mämmet Weli bagşy, Mämmet Gylyç bagşydyr. Ýöne olaň hiç biri maňa ony eýt muny beýt diýip halypalyk etmändi. Güýz aýlarynyň bir günüdi bally. O wagt ondan bir ýaşlamdadym. Ýöne goýun gaýtarmany, eşek getirmäni, Çöpleme çöpläp, telek getirip çaý-nahara agam Gurbanberdä kömekçi bolmagy başarýardym. Goýnuň ilkin gezýän wagtydy. Biruny çaý-nahar edinip, süriň gyrasynda ýatanymyzda gijäň ýarynda gopan gaý-harasat, ýelli ýagyş biziň bar keýpimizi aldy. Ikimiz-de süllüm maý edilip goýny gaçyrmajak bolup elle barymyzy etdik. Emma süri başartman yklap gidiberdi. Şonda agam Gurbanberdi goşda meň ýeke özüm äpberip, goşdan hiç ýere gitme diýip, süri möjege duşaýmasyn diýip, yzyna düşüp gidiberdi. Şonda ezilen egin-eşik bilen ýapynja dolansamda, süňňüme aralaşan sowuklyk meni basmarlaýardy. Şo wagt daňdanrak biziň bir laýyk gury egin-eşigimizi eşege ýükläp, bir saçak çörek, goýun ýagy bilen dädem yzymyzdan geläýdi. O meň goşda ýatanymy görüp, gaty begendi. Meň egnimdäki ähli eşiklem aýryp, gury egin-eşik geýdirdi. Soňam meni içmege dolap, goýnuň giden ugruna, agamyň hem süriň gözlegine çykdy. Şeýdip, olar ýel-ýagyş ýatansoň, günortana golaý goşda ýygnanyşdylar. Gadyrdan diňleýjiler! Gepleşigimizi meşhur bagşy Nurberdi Gulowyň Radioň ses ýazgylar hazynasynda saklanýan

Halypalar atly aýdym-sazly gepleşikler tapgyrymyzda Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň ýaşaýjysy, Etrekli bagşy sazandalaň döredijilik ýoly barada gürrüň berýän Mukamly ömürler, pederleriň söhbedi atly kitaplaň awtory, şahyr, sazşynas, mirasgär Mämmetgurban Geldiwrwanowyň, Türkmenistanyň halk artisti, ussat bagşy Nurberdi Gulowyň döredijilik dünýäsi barada gürrüň berýän Ussat halypany ýatlap atly ýatlamasyndan üçünji gepleşigi diňlediňiz. Gepleşigi taýýarlan Atajan Orazmyradow, aýdym-saz bilen bezän ses režissýor Gaýgysyz Gurbannyýazow, gepleşigi artist,